Dyma Emma. Mae Emma yn ffryllydd, a mae hi'n gweithio mewn meddygfa yn Nimbych y Pysgod, sydd ym mwrdd iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae Emma yn gweithio gyda meddygon, nyrsys, ffisiotherapyddion, dietegwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i ofalu am iechyd pobl leol. Mae'r tîm gofal iechyd yn helpu pobl â chyflyrau tymor byr, fel heintiau a phoen cyhyrau neu gymalau, a phroblemau iechyd hir dymor, fel pwysedd gwaed uchel, iechyd meddwl, clefyd cardiofasgiwlar a diabetes. Mae diabetes yn gyflwr hir dymor lle mae lefel glwcos neu siwgr yn y gwaed yn rhy uchel. Mae bod yn actif, bwyta diet iach, cytbwys, a chael gwiriadau iechyd rheolaidd yn rhan bwysig o reoli diabetes. Ond er hyn, mae angen i lawer o bobl gymryd meddyginiaeth i drin eu diabetes. Fel fferyllydd, Mae Emma yn arbenigwr meddyginiaethau ac yn aml yn gofalu am bobl â diabetes. A fel mwy a mwy o fferyllwyr, mae Emma yn rhagnodi meddyginiaeth yn union fel meddyg. Mae Emma yn defnyddio'r wybodaeth a ddysgodd am reoleiddio gliwcos yn yr ysgol a'r hyn a ddysgodd am feddyginiaeth a gofal iechyd yn y brifysgol i ofalu am bobl â diabetes heddiw. Mae Emma yn rhagnodi'r feddyginiaeth gywir, ar y swm cywir neu dos i'w gymryd ar yr adeg cywir. Mae Emma hefyd yn helpu pobl i ddeall eu cyflyrau a'u triniaethau yn well. Felly cyn ni drafod mwy am ddiabetes, gadewch i ni drafod sut mae'r corff yn rheoleiddio glucose. Mae angen egni ar y corff ar gyfer popeth y mae'n ei wneud, A phrif ffynhonnell egni y corff yw glwcos. Daw glwcos o'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta. Mae'r rhan fwyaf o'r glwcos sydd ei angen ar y corff yn dod o'r carbohydradau sydd yn ein bwyd. Mae carbohydradau i'w cael mewn bwydydd fel ffrwythau, bara, pasta a thatws. ond gellir dod o hyd i siwgr rhydd neu siwgr sydd wedi ei brosesu mewn bwydydd fel melysion a, a diodydd ffisu. Mae bwyta gormod o fwydydd sydd yn cynnwys llawer o siwgr rhydd neu siwgr sydd wedi ei brosesu yn gysylltiedig â chyflyrau fel gordewdra, diabetes math 2 a chlefyd y galon. Mae carbohydradau yn gadwyni hir o unedau glwcos sydd wedi eu cysylltu gyda'i gilydd, ac wedi bwyta, maen nhw'n cael eu torri lawr yn y corff i unedau unigol y gallai corff eu defnyddio fel egni. Mae treuliad yn digwydd yn y llwybr ymborth

Mae amylase yn cyflymu trosiad starch neu garbohydrad cymhleth i siwgyrau syml neu glwcos. Ar ôl ei chnoi yn y geg, mae'r bwyd yn symud i lawr yr oesoffagws ac yn pasio i'r stumog. O'r fan hon, mae bwyd yn symud i'r coluddyn bach. a mae amylys yn parhau i dorri carbohydradau i unedau gliwcos sengl yn y stumog a'r colidden bach. Yn y colidden bach, mae gliwcos yn cael ei amsugno i'r llif gwaed. Mae hyn yn arwain at gynnydd yn lefelau gliwcos y gwaed, a mae cyflymder cynnydd lefelau gliwcos y gwaed ar ôl i ni fwyta yn dibynnu ar y math o garboheidrad sydd wedi ei fwyta. Mae'r cynnydd yma yn lefelau glwcos y gwaed yn cael ei ganfod gan y pancreas, ac mae'r pancreas yn ymateb trwy cynhyrchu hormon o'r enw insulin a'i ryddhau i'r gwaed. Mae hormonau yn negeswyr cemegol sy'n cael ei ryddhau i'r gwaed gan chwerennau, ac mae'r gwaed yn cario'r hormon i organ neu organau targed. Mae insulin yn lleihau lefel glwcos yn y gwaed trwy caniatau glwcos symud o'r gwaed i'r celloedd lle gellir ei ddefnyddio ar gyfer egni os oes i angen ar unwaith. Ond os oes gormodedd o glwcos, bydd yn cael ei drawsnewid i glycogen a'i storio yn yr afu neu'r cyhyrau. Wrth i lefelau gliwcws y gwaed ostwng, mae'r pancreas yn stopio cynhyrchu inswlin. Pan fydd lefel gliwcws y gwaed yn normal, nid yw insulin yn cael ei gynhyrchu gan y pancreas. Felly, mae llai o gliwcws yn cael ei emsugno gan y celloedd ac mae lefel gliwcws y gwaed yn aros yn gyson. Mewn rhai achosion, gall lefelau glwcws y gwaed hefyd fod yn rhy isel. Gall glwcws yn y gwaed fod yn isel ar ôl ymarfer corff, oherwydd bod glwcws yn y gwaed yn cael ei ddefnyddio'n gyflym gan y cyhyrau. Gelwir y broses hon yn resbiradaeth. Gall gliwcos yn y gwaed hefyd fod yn isel ar ôl peidio â bwyta am gyfnod hir. Caiff lefel isel gliwcos yn y gwaed ei canfod hefyd gan y pancreas. Yn yr achos yma, Mae'r pancreas yn rhyddhau hormon arall i'r gwaed o'r enw glwcagon. Fel pob hormon, mae glwcagon yn negesydd cemegol. Felly, pan mae lefel glwcos y gwaed yn isel, mae'r pancreas yn rhyddhau glwcagon. Mae glwcagon yn cyflwyno'r neges i'r afu i drosi'r glycogen sydd wedi'i storio i glwcos. Mae glwcos yn cael ei ryddhau i'r gwaed fel y gall y corff ei ddefnyddio ar gyfer egni. Mae lefelau glwcos y gwaed felly yn cynnyddu ac wrth i nhw wneud, mae'r pancreas yn stopio rhyddhau glwcagon i'r gwaed. Felly, mae llai o glycogen yn cael ei drosi i gliwcos ac mae lefel gliwcos y gwaed yn aros yn normal. I grynhoi, gadewch ni edrych ar hwnna unwaith eto. Pan mae lefel gliwcos y gwaed yn uchel, Mae'r pancreas yn rhyddhau'r hormon inswlin. Mae'r inswlin yn achosi gliwcos i symud o'r gwaed i'r celloedd ac felly mae lefel gliwcos y gwaed yn lleihau. Ond pan mae lefel gliwcos y gwaed yn isel, mae'r pancreas yn rhyddhau'r hormon gliwcagon. Mae gliwcagon yn achosi'r glycogen sydd wedi ei storio yn celloedd yr afu a'r cyhyrau i drawsnewid i gliwcos sy'n cael ei ryddhau i'r cylchrediad ac mae lefel gliwcos y gwaed yn cynyddu. Mae rheoleiddio gliwcos yn enghraifft o system adborth negyddol. Mae diabetes yn gyflwr lle nad yw lefelau glwcws y gwaed yn gallu cael eu rheoleiddio ac mae lefel glwcws y gwaed yn aros yn rhy uchel am rhy hir. Gall hyn achosi niwed difrifol i bibellau gwaed ac organau eraill y corff. Fel fferyllydd, Mae Emma yn deall sut mae gliwcws yn cael ei reoleiddio ac mae'n arbenigwr meddygyniaethau. Ac ochr yn ochr gyda gweddill y tîm iechyd yn y feddygfa, mae Emma yn helpu pobl â diabetes i fyw bywydau hirach ac iachach.